Mba'éichapa reime péina ñañepyrũma ñane rembiapo ko árapeguáva ñanembo'epy guarani rehegua. Ñanembo'esyry mbohapyha, tercer grado reve ñamba'apo ha reikuaáma che réra Perla, oĩhára Perla ndive ñamba'apo hína guaraníme. Ha ko ára pokõindy kóvape ñamba'apo hína Peteĩ semana hérava Semana de la Transformación Educativa, maymaitéva tekove Paraguái tuichakue javeve, directores, supervisores, mbo'eharakuéra ha avei sy ha tuakuéra ha mitãnguéra oñomoirũ hína ikatu hag̃uáicha ñamosako'i ko transformación educativa, ñamoambue hag̃ua jahávo ko tekombo'e ñane retã Paraguái tuichakue javeve. Upeva'erã aipota rejesarekomi ko marandumi kóvare.

Jahavévo jahávo ñanemandu'ava'erãve iani repoko nde resa, remetĩ, reterande juru, re rejepohei'ỹre, rejepohei porãkena, reñembosarai rire, rejepohei porãkena rejapo rire ne rembiapo, rejepohei porã rekaru mboyve, reiporu rire avei reho rire váñope umíva, jajepohei va'erã mante rei, jaikyty porã ñane pyapẽ pa'ũ ipotĩ porã hag̃ua ani hag̃uántei ovai ñande rehe ko mba'asy. Opaichagua mba'asy jahapejoko jajepohéi porãramo akóinte. Mokõiete aikóramo rejapopa rire ne rembiapo ani ne resaráipe upérõ. Néi, ñañemomandu'ami ñande ñane mbo'epy akokuehe guarére. Ndépa nemandu'a? Mba'érepa ñamba'aporã'e akokuehe? Nemandu'áiko ta'anga jaiporúkuri aje. Nemandu'ápe jagua'i porãite. Jaipurúkuri jagua'i ha ñamba'apo ñaikũmby hag̃ua moñe'ẽrã ta'anga rupive nemandu'áva. Néi, ko árape avei jaipurúta ambue tembiporu ñamboguata hag̃ua ñanembo'epy pyahu. Ko árape jaipurúta purahéi. Ambue árape jaipurúta anga, ko'ág̃a jaipurúta purahéi, upéva he'ise jajapysaka porã va'erãha. Ambue kuri jajesareko porã va'erã ta'angáre, ko'ág̃a katu jajapysaka porã va'erã. Purahéire ikatu haguãicha ñaikupy porã ñane rembiapo. Ha néi, upevarã aipota rejisareko porã ko ta'anga marandu ojechaykátava ñandéve ko'ág̃a ikatu haguãicha ñamboguata ñane rembiapo. Néi, mba'épa rehecha ko'ápe aipota rejesarekómi? Ha jahecha hína mitãnguéra oguapy pépe. ha oñembosarái oñondive, opurahéi oñondive. Ha jahechaháicha ápe jaguereko peteĩ purahéi hérava Achejety Guarani. Ko'ápe purahéi ojapo va'ekue kuñakarai Julia Segovia, mbo'ehára katupyry guaraníme omba'apóva avei ha hembiapokue jaipuru ko árape. Ha he'i péicha, Guarani reikuaasérõ. Ñepyrũraite voi achejety taikuéra reikuaapaitévare. Mba'éichapa oje'e, mba'éichapa ojehai. A, ã, che, e, ẽ, ge. G̃e, he, i, ĩ, je, ke. Le, me, mbe, ne, nde, nge. Nte, ñe, o, õ, pe, re. Re, se, te, u, ũ, ve. Y, ũ, uso. Jahechaháicha péicharamo jareko ko'ápe guarani ha chehety el alfavéto guarani ha ñahendumína ikóramo purahéi. Kóva ha'e peteĩ purahéi ko'ág̃a ñahendútava ijapo hag̃uáicha hesakãporãve ñandéve ñane rembiapo.

Ko'ág̃a katu ñahendúpa rire pe purahéi ikyre'ỹtereíva, ajépa? Purahéi ndekyre'ỹva ikatu hag̃uáicha ñamoisakã jahague ñande guarani ha chehepy. Eh, jahechamíta ko'ág̃a mboy, taípa oguereko ñande guarani ha chehepy, el abecedario guarani, el alfabeto guarani, contiene treinta y tres letras, si? Entonces guarani ñe'ẽ ha chehepy oguereko ombohapypa mbohapy taípa. Umíva apytépe oĩ pu'ae ha rumiẽ. Jaguerekokuaái vocales, ha'e umi ipúva ha'eño. Las vocales no necesitan de otras letras para que suenen, suenan por sí solas. Pu'aekuéra. Pu, ae. Ipu ijehegui ae, de ahí viene el nombre de pu'ae. Entonces, ipu ijehegui ha pu'aekuéra oĩ doce. Ñande ningo castellano-pe jareko cinco vocales. Katu guaraníme doce voi jaguereko, ha ko'ág̃a oipota rejesareko porã mba'érepa hetave. Guaraníme jaguereko ku ae juruguáva, a, e, i, o, u, y. Guaraníme kóva ha'e ku ae, en guaraní la y es una vocal. Ha avei jaguereko pu'ae tĩguáva, ko'ãvaite jeýnte oguerekovaite isombreroi. Che apo héra chupe sombrero'i, péro ha'ehína moanduhe tĩguáva, asénto nasál oreko hi'ári, se le kolóka el asénto nasál ensíma, entónses suéna por la narís, hyapu ñane tĩrupe. Mba'éicha hyapu? Aa. E, i, o, u, y. Ja'e mi jey. A, e, i, o, u, y. Embohyapu jey jeýta hína ikatu hag̃uáicha reipumby porã. Upéicha rupi jareko, seis. Juruguáva, seis tĩguáva. Poteĩ pu'ae jurugua, poteĩ pu'ae tĩguáva. Ha oñondive pu'aekuéra guaraníme jareko pakõi pu'ae. Doce vocales en guaraní. Mér. Jahave je'ahechami pundiekuérapa mávamava ha'e. Mba'épa peteĩ pu ndie? Héra he'i pu ndie suena kon ótro, kon ótra létra, nesesita si o si de ótra létra, de una vokál pára ke puéda soná. He'i péicha, ha'e umi tari oikotevẽva pu are e reke hyapu hag̃ua, nesesitan de la vokál e. Che, ge, he, je, ke. Nde, a che hetýpe oĩ mokõipa peteĩ kundie, veinti y un konsonánte, ha avei umi kundie apytépe oĩ juruguáva ha tĩguáva. Juruguáva ha'e hína che, ge, je, je, ke, le. Pe, re, rre, se, te, ve, uso. Umíva ha'e pundie jurugua, consonantes orales. Ha avei jaguereko pundiekuéra hyapúva ñane tĩgui, tĩguávape, g̃e, me, mbe, Ne, nde, nge, nte, ñe. Umíva ha'e hundi etĩguáva. Jahechahaicha ipóramo pu'ae oĩkuri juguáva ha tĩguáva. Ha hundiekuéra avei oĩ jugua ha avei tĩguáva. Oĩporãva, jahave katu hese aipóra. Ko'ápe jahecháma oñondivepa. Oĩma ñande achehy'y guarani oñondivepaite a guive puso peve, oĩma ijapytépe pu'ae ha avei oĩ kundivekuéra completo nuestro abecedario, nuestro alfabeto guarani. Ahora sí, este, tenemos. Un trabajito que hacer juntos ha jahechamíta péva jajapo oñondive. Kóva ndaha'éi pende kuatiahaípe rejapóta, no es para el cuaderno, aún vamos a seguir fijando nuestro nuevo aprendizaje. Ha ku upeva'erã he'i tembiapo amboja'o achejety pu ae ha pu ndiépe, vamos a partir nuestro alfabeto guaraní en vocales y en consonantes. Ko oako pa'ũme, en este espacio, vas a entresacar las vocales orales y nasales. Ko'ápe reguenohẽta pu'aekuéra jurugua ha tĩguáva. Ha ko'ápe katu rehaíta pundiekuéra. Che irũ oĩ chuka jeýta chéve pe sa'yjúva ñande pundiekuéra ha pu'aekuéra oĩhápe oñondive. Ko'águi rekonohéta, kóvare rejesarekóta remopene hag̃ua, remboja'o hag̃ua ku aekuéra peteĩ voto ha pundiyekuéra ambuévo. Oĩporãpa, rekonohéta ko'águi ku aekuéra máva máva, a, ã, e, ẽ, i, ĩ, upéi, o, õ, u, ũ, Y, y. Umíva reguenohẽta pe água toguapa'ũpe. Ha upéi hembýva guive remohendáta ambue pa'ũme. Oĩporãva? Néi, ñamohendapa rire ñane rembiapo? Ko'ápe ñañemomandu'ami jaikuaa hag̃ua. A. Che hety abecedario. Tai, letra, tyapu, sonido, jurugua, oral, pundie, consonante, pu'ae, vocal, tingua, nasal. Errepasa jey jeyýkena ikatu hag̃uáicha reipumby porãva rehóva avei ñe'ẽpyahu ñane ñe'ẽ guaraníme. Néi, ko'ág̃a katu ñamba'apótama ñande kuatiahaípe. Jahecháta ñane rembiaporã jajapótava kuatiahaípe. Ne kuadérnopepa rejapóta péva ha upevarã ne rembiaporã rembosako'i porã va'erã. Rehekava'erã peteĩ tenda potĩ porã ikatuhápe reguapy remba'apo ha reguerekopaiteva'erã ne rembiporu, haiha, e, kuatiahai guarani regua, avei haiha isa'ýva, mbogueha, ne mbojojaha, régla, ikatu hag̃uáicha iporã ne rembiapo. Mba'épa jajapóta ñane kuadérnope? Jajapóta ko tembiapo kóva ha nahesakãiramo ndéve mba'épa rejapóta. Emomarandu nde mbo'ehárape ejerureta nepytyvõ. Ha'e oha'arõ hína ndehegui ikatu hag̃uáicha nepytyvõ. Néi, ñande kuatiahaípe jajapóta tembiaporã tenondeguáva he'i, Ahayhu taikuéra aty oĩ porãva. Taikuéra aty el grúpo de letras ke korrespónde, por ehémplo, a ku a e jurugua. Hay uno, dos y tres grupos. Jahecháta mavaitévapa pe oĩ porãva, máva mávapa ha'e ku aeju ruguái ñanemomandu'ami, a, e, i, o, u, y. Umíva ha'e ku aeju rugua. Ko'ápe jahechaháicha, kóva ndaha'éi ku anoĩ porãi, pórke ko'ápe oĩ ku ndive puso. Ko'ápe katu ñahecha oĩmígua, ha ko'ápe ojerure ñandéve pu'ae jurúgua, nos pide vocales orales, si? Entonces, kóva ko mbohapyha pegua hína ajépa oĩ porã. Upéi ambue tembiapo ojerure ñandéve jahayhu hag̃ua, vamos a subrayar, mávaha la oĩ porãva. Ha ko'ápe he'i jahayhúta pu'ae tĩguáva. Máva, mávapa ha'e ku ae tigua, a, e, i, o, u, y. Entonces ma'aitéapa rehaivýta? Kóvapa rehaivýta? Ahániri aje. Péa, nahániri aje. Kóva hína oiporã ajépa. Ha upéi katu he'i ambue tembiaporã. Un die yu uruguay consonantes orales son las que no suenan así por la nariz ha jahechaháicha kóva hyapu ñanemiénte entonces este grupo no es ndaikatu mo'ãi ñasubraya ko'ápe jahecha che ge je je ke le pe re péva ha'e hína chéve ramo guarã jepa ejesareko porãmi hese ko'ápe ko mbohapyhápe jareko jeýma tĩguáva ha ko'ápe ojerure ñandéve Júgua, che maitéapa resubrajáta? Mokõiha pegua resubrajáta rehaivýta. Néi, ajépa ndahasyiete ñane rembiapo jahechamína ambue ha mokõiha pegua, amongora ñe'ẽ oguerekóva pu'ae jurugua añónte, ñamongorápa vamos a poner en círculo, la palabra que tenga vocales orales, o sea, no tiene que tener vocales nasales. Pytã, ore ko ápe pu'a etigua. Avati ndorekói, entonces ñamomboráta avati. Umi, ndorekói avei pu'a etigua, ore ko pundi etigua, péro ápe he'i ñandéve hína pu ae, entonces umi, ñamomboráta avei. Pe hẽngue, ore ko pu'a etigua, nañamomboramo'ãi. Ojapóne, ñamomboráta avei. Mbohapyhápe he'i, Ambosa'y ñe'ẽ oguerekóva pu'ae pigua añónte. Pu'ae pigua orekóva. Sólamente umi ñe'ẽ orekóva pu'ae pigua. Ápe jareko okẽ oreko pu'ae pigua, entóse ñambosa'ýta. Ikatu remomora rembosa'y térã embohasa hi'ári péicha haiha isa'ýva, okẽ. Avati ndorekói piguáva. Rejúrõ orekodigua umi iñakỹ. Nde reikuaáta iporãmbo máva máva koreko, kuae iguáva ha umíva rembosa'ýta. Ajépa igustuite ñamba'apo ko árape ñande achejete guaraníre ajy jaikuaáma achejete guarani oreko kuae ha pundie, kuae oĩ juruguáva ha tĩguáva, ha avei pundiekuéra oĩ juruguáva ha avei oĩ tĩguáva. Hesakã porãma ndéve, ajépa rejapopáma ne rembiapo? Ko'ág̃a ikóramo jahechami mba'éicha ojejapo ra'e ikatu hag̃uáicha ñaikũmby porã ko mboy'u ko árapegua. Ha jaiporu heta tembiporu, jaiporu, jaiporu kura hakeéi, jahecha ta'anga rupive, jajapo tembiapo kuatiahaípe, todo el proceso que hicimos para lograr el aprendizaje. Ha ko'ág̃a maerã piko ñaaprende ko'ãva, porque es importante que vos conozcas el alfabeto guaraní. Por qué es importante? Para que vos puedas escribir correctamente el el guaraní porque el guaraní es un idioma oficial de Paraguay junto al castellano taha'éi castellano tuichavéva ha guaraní michĩvéva ahámiri ojojaite mokõivéva peteĩcha ha upéicha rupi ñañembokatupyry va'erã jahai porã guaraní upevarã entonces ñane mboypy ko árape guáva Ñanepytyvõ. Naiporã pa'i katu oho. Che upe jaipuru ñande rekovépe. Oĩ porã. Aguyje ndéve che moirũ haguére, aguyje nde rogayguápe avei akóinte oñempia'ãre ikatu haguéicha nde remboguata ne rembiapo nde róga guive, aguyje mbo'ehára kuérape avei omog̃uahẽva ndéve tembiapo, ha péina ambue árape ñaime jevýta ñamba'apo hag̃ua oñondive. Japyta upéicha.